Minkejja li meta nsemmu l-istampar naħsbu minnu fih fil-kotba, insibu ħafna materjal stampat li m'għandux jaqsam xejn mal-kotba tal-iskola jew tal-qari, ngħidu aħna l-leħħiet. X'riżorsi oħra nsibu bil-sinna? U kif jistgħu jintużaw l-aħjar?
Il-maġġoranza tal-riżorsi huma stampati, però eħe jeżistu eh, riżorsi bħal leħħiet, bħal sfoljatur li mhumiex kodba jiġifieri. Meta ngħidu leħħiet, pereżempju, qed nifhmu flashcards, dak l-Ingliż huma flashcards. Eh, sfoljatur huwa kunċett ġdid li huwa literalment qisu bord li inti tisfolja għalhekk sfoljatur eh, biċċa biċċa u taqgħad storja li trid. L-idea ta' daw ir-riżorsi Eh, stampati li mhumiex ktieb huma biex tagħti anka bħala għodda fidejn it-tfal, ġeneralment ta' tfal qed nitkellmu, xi ħaġa differenti, xi ħaġa li tkun tista' iżjed isa, tkun tanta xi iżjed isa logħba, leħħa, qed ngħidu la flash cards għal kumdita li m'għandekx ktieb imma għandek karta waħda u tista' tik ċertu flessibilità li inti fil-klassi tista' tolliha, tista' tagħtiha fidej it-tfal, Eh, skont it-tip ta' leħħiet, riżorsi differenti, uħut minnhom jinkoraġġixxu anzi li tfal biex jużawhom u jilagħbu ma stess bihom għal forsi pereżempju għandek leħħiet li bihom taqqat sentenza, minn għandek kelma fuq kull leħħa u t-tfal qishom qed jagħmlu jigsaw puzzle jaqdu l-kliem flimkien. Allura qed toħloq xi ħaġa eh, qed tuża ħiliet differenti qed jużaw idejhom qed iħaddmu anke l-ispazju eh, Eh, viżiv qudiemhom li bi ktib stampat diffiċli tagħmilha. Jista' jkollok il-kliem u toqgħod tikkupjahom f'pitazz imma mhux daqshekk immedjata eh, u ta' sodisfazzjon forsi għat-tfal daqs kemm ikollhom leħħiet. Waħda mill-ikbar konsiderazzjonijiet hija dik finanzjarja għax ovvjament riżorsa stampata li mhijiex ktieb eh, tqum iżjed biex tistampa. Ovvjament jekk għandek leħħiet, għandek karti separati li jsiru fuq Bord, allura karta action apposta, ħafna drabi ikollhom ikunu anke taralhom ikollhom dik il-CE fuq wara li huwa simbolu ċertifikat ta' sigurezza tal-Unjoni Ewropea, allura jkollhom pereżempju affarijiet bħat-truf ikunu jiġu fit-tond biex dak li jkun it-tfal qegħdin f'idejhom ma jweġġgħux. L-inka li tintuża ma tkunx tossika, f'każ li qed nitkellmu fuq tfal żgħar ħafna pereżempju jqegħduhom f'ħalqhom. Jiġifieri hemm ħafna minn dawn il-konsiderazzjonijiet li jgħollu xi ftit il-prezz. Imbagħad hemm konsiderazzjonijiet oħrajn meta qed noħolquhom li l-ippjanar tagħhom mhux bħall-ippjanar ta' ktieb fejn għandek xi ħaġa strutturata paġna wara paġna wara paġna. imma għandek struttura differenti ta' ħafna biċċiet differenti. Jekk semmejna sfoljatur, eh, sfoljatur għandek ħafna eh, biċċiet ta' karti li taqlibhom kif taqlibhom toħloq storja differenti. Jiġifieri inti ma tistax taħseb b'mod kronoloġiku kif naħsbu meta nfasslu ktieb normali, imma trid taħseb f'mod li appuntu minn natura tagħhom li t-tfal qed ittihom l-għażla li iħalltu, iħalltu s-sekwenza, għal inti m'għandekx kontroll fuq is-sekwenza, bħalma jista' jkollok fi ktieb fejn paġna numru wieħed tiġi dejjem qabel paġna numru tnejn. Dawn ir-riżorsi jgħinu fil-lingwa Maltija għaliex qed jgħinu lit-tfal kif tkellimna li jaħdmu b'mod mhux neċessarjament eh, sekwenzjali li jaqabdu ktieb li ħajqraw l-ewwel paġna mbagħad it-tieni paġna kif ukoll huma iżjed interattivi. Inti fi ktieb, ftit jew wisq it-tfal qed jaqraw, jew jekk huwa workbook, jiktbu ġo fih. Hawnhekk għandek litteralment ħafna biċċiet, għax ħafna mir-riżorsi hekk huma, u qed jużaw anke, qed jużaw idejhom, qed jużaw anke hemm dimensjoni spazjali tagħhom, allura huma fuq il-mejda qegħdin jaqbdu l-leħħiet flimkien, qegħdin idawru, Eh, jiġu allura qed jgħin il-Malti għax huma qed il-ħiliet li jgħinu daw ir-riżorsi li inti tkun iżjed kreattiv pereżempju, ir-riżors da tip ta' riżorsi jgħinu ħafna għal kreattività għal dak li ngħidu storytelling li eventwalment jintuża biex jinkitbu l-komponimenti, eċċetera. U jgħinu ħafna daw riżorsi xi stimulaw kreattività. Pereżempju jeżistu leħħiet bil-Malti li inti turihom frażi u tgħidilhom ibnili storja fuq din il-frażi jew x'timmaġina li seta' kien qed isir biex biex seħħet din il-ħaġa. Ara t-tfal qed tistimulahom il-kreattività u flok jirrakkontawha bl-Ingliż qed ninkoraġġuhom jirrakkontawha bil-Malti.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,